Fe ddechreuon cynnig gofal plant mis Ionawr eleni. Gwnaethom fynychu ddigwyddiad gofal plant gan egsponio popeth am sut i gofrestru a sut mae'n gweithio. Mae'n syml ac yn hawdd iawn. Es i ar y wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i gofrestru'r feithrinfa i fod yn rhan o'r cynllun ariannu, gan arwyddio contract. Mae rhieni wedi dweud pa mor hawdd yw i gael mynediad i'r 30 awr wedi ei ariannu, ac yn helpu i arbed arian ac hefyd yn paratoi'r plentyn i'r ysgol. Mae'r tîm Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar gael i helpu chi drwy'r broses yma. So clywes i am y cynnig gofal plant trwy dda'r um, Family Information Centre, jyst i sain o lan, ond mae'n digwydd bod dath rhiant ato fi a um, gofyn os o'n i'n cynnig e, so o'n i'n meddwl o falle a fi arno a jyst edrych beth oedd e'n biti a ffones i lan a i fod yn deg o'n nhw'n rili really helpful ar y ffôn. Um, wedon nhw wrtho fi um, beth i'n neud online a stwff. Um, So es i trwyddo hwnna, signo i lan online a wedyn mae'r rhieni wedyn yn signo lan online, ffindo um, twyd, setyn fi. Um, a wedyn, ie, yeah, yn rili really i nhw. Mae cofrestru lan at y, at y cynnig gofod plant um, rili really wedi helpu um, y plant um, a rhieni, achos maen nhw'n bwco mewn extra dy fi wedyn. So mae wedi dod â busnes ato fi, um, a mae fe wedi helpu mas y y rhieni lot, maen nhw'n dod ato fi a gweud, gosh, diolch yn fawr am seino lan, um, twyd ni'n safio loads. Um, a wedyn mae'r taliadau yn really good ato fi. Fi'n mynd mlaen i um, just confirmo bod y plant wedi bod da fi. A mae'r rhieni wedyn hefyd yn just gweud pwy dyddiau mae'r plant gyda fi. Yym, a wedyn mae'r arian yn dod trwyddo yn rhiri rhoedd am y fyna mewn amser. Um, ni fel Meithrinfa Coleg Llanddyfri wedi cofrestru gyda'r gofal plant, cynnig gofal plant. Um, BSI i'r sesiwn brifo, um, oedd rhoi lot, lot fawr o gwybodaeth i fi amdano'r cofrestru a siwr i'n mynd mlaen amdano fe. Um, oedd y cofrestru i gyd ar-lein, oedd yn rili really rhwydd. Um, mae rhieni wedi dod nôl i weid bod y popeth yn rili really rhwydd a unrhyw problemau sydd wedi codi, mae'r um, tîm cynnig gofal plant wedi gallu ateb fi dros y ffôn yn syth. Um, so Mae'r ma cynnig ei hun wedi bod yn ffantastig fan hyn. Mae lot o rieni wedi gallu pigo lan fwy o gwaith. Um, mae un riant wedi mynd nôl i waith llan amser achos o'r cynnig. Um, mae fe hefyd yn plent, helpu'r plentyn achos mae'r plentyn yn dod i ni'n fwy gyson, so mae'n gallu paratoi nhw'r gyfer ysgol, mae'n dod yn pedwar bore yn lle jyst un y doi. Um, mae'n clwb gwyliau Drang Dragons wedi bod yn lot o fwy fysi achos mae rhieni wedi gallu cofrestru ar gyfer um, y gofal um, sy'n meddwl bod y rhieni'n gallu pigo lan fwy o um, gwaith dros y haf neu dros y gwyliau a mae'r plant ddim yn colli mas chwaith achos bydden nhw ddim yn rili'n cael y cyfle. Uh, Ffindes i mas yn bod i'r cynnig gofal plant um, trwy mynd ar cwrs nôl yn 2018 um, gyda um, Family Information Service o gyda Sir Gâr a ar ôl cael e-bost gyda Mari Gravell a hefyd nes i clywed ambwyty fe ar y radio. Ar hyn o bryd un rhiant sy'n defnyddio'r cynnig ond yn mis Medi bydd tri teulu yn gallu defnyddio'r cynnig a bydd fwy yn yr flwyddyn newydd. I ni mae fe yn helpu ni wneud siŵr bod yr arian yn dod miwn a hefyd mae fe yn helpu'r rhieni Ym ga gwybod bod help i gael er mwyn talu y ffioedd ym am edrych ar ôl y plant achos phan maen nhw'n dod i tri blwydd ddod maen nhw'n dechrau mynd i'r ysgol feithrin a mae'r costiau o talu am ysgol feithrin a talu am a am gofal fan hyn wedi bod yn y gorffennol yn dyddiol felly mae hwn wedi helpu ni mas wrth wneud siŵr bod pawb yn gallu mynychu ysgolion meithrin i cadw nhw fynd a hefyd cadw ni fynd fel busnes. Mae'n help mowr i rieni achos um, Mae'r saf, yr arian maen nhw'n safio wrth um, ddim gorfod talu ffioedd i ni a bod yr Llywodraeth yn talu er, er i mwyn nhw. A maen nhw'n meddwl eich nhw roi'r arian yna ati ar pethau arall fel um, gwis ysgol phan maen nhw'n dechrau ysgol neu hyd yn oed falle cael gwyliau am y tro gyntaf am blynydde achos bod nhw wedi gorfod talu am gofal plant fan hyn. Wel, os mae mam a dad yn hapus, neu os mae rhieni neu pwy bynnag sy'n edrych yn ôl yn hapus, hwnna'n meddwl bod nhw'n hapus, so byddwn ni'n meddwl bod uh, fod gytre yn lot hapusach ar ôl bod y baich o gorfod talu am i gofal nhw wedi cael eu cymeryd bant wrthon nhw. Ffindes i'r broses yn rwydd iawn, o'n i'n ffodus iawn bod fi wedi mynd ar y cwrs nôl yn 2018 a o'n nhw wedi rhoi fel llyfryn i ni gyda um, step by step guide ynddo fe er mwyn i ni dilyn a er, oherwydd hynny wedyn dwi wedi gallu um, mynd ar y system yn digon rhwydd a hefyd helpu rhieni sy'n defnyddio um, y system er mwyn i nhw cael wneud eu rhan nhw. Ar y cyfan, fi'n credu bod yr cynnig mae gyda'r Llywodraeth yn peth uh, dda iawn a achos mae fe'n helpu teuluoedd, a rhai teuluoedd falle oedd ddim wedi gallu mynd ar gwyliau neu falle ddim wedi gallu gweithio cyn hyn oherwydd bod dim teulu dyn nhw'n lleol i helpu edrych ar ôl y plant. Felly mae hwnna'n meddwl bod mam a dad yn gallu um, felly mynd i gweithio am 16 awr yr, yr, yr wythnos, sori, A wedyn bod nhw'n gwybod wedyn bod y plentyn yn cael y gofal gorau wedyn yn rhywle fel Sir Ni fan hyn. Mae sawl mis di mynd heibio nawr ers i ni yma yn Cwtshire Close gofrestru um, a hyrwyddo'r er, cynnig yma i rhieni uh, gyda Cyngor Sir Gyfyrddin a Cyngor Sir Ceredigion. Nethon ni gofrestru um, yn dilyn um, cwrs de, i weid y gwir, oedd yn rhedeg ynglyn â'r, ar cynnig yma. A Mant- cymeryd mantes falle i rhoi y wybodaeth i'r rhieni oherwydd eu bod nhw, oedd yn system oedd yn galluogi nhw i safio lot o arian i weud y gwir a cael eu gofal plant wedi cael eu dalu amdano. Um, wnaethon ni rhoi fe i pob plentyn oedd dros, dros tair blwydd oed oedd yn dal yn yn gofal ni a wedyn ni fel mae'r plant wedi dod trwyddo yn y tymor cyn i trydydd pen blwydd maen nhw'n derbyn y wybodaeth gyda ni, fel bod rhieni cael amser i gofrestru a, a cael y gwaith papur wedi wneud cyn bod eisiau nhw, cyn bod y cynnig yn gallu cael ei talu iddyn nhw. Mae'r cynnig yma'n unigryw i weid y gwir. Mae'n rhoi cyfle i rhieni sydd yn gweithio i cael gofal plant wedi talu amdano hyd at ugain awr yr wythnos. Beth ni'n ffindo, wrth bod ni'n mynd â'r plant i ysgol yn y bore neu pigo lan yn y prynawn, mae'r cynllun hyn yn galluogi y rhieni i gadw'u plant yma yn y feithrinfa hyd nes bod nhw'n mynd i ysgol llawn amser. A gan bod ni'n dilyn y cyfnod sylfaen, mae ei addysg nhw yn cael ei ymestyn Yn hytrach na um, falle dibynnu ar, ar mamgu at y ci neu ar wncwl anti edrych ar ôl y plant, mae addysg nhw'n gallu cael ei mestyn fan hyn hyd at 20 awr yr wythnos. So er bod nhw'n ysgol yn y bore, am tri prynawn yr wythnos, am tair prynawn yr wythnos, gyllan nhw fod fan hyn. Um, un peth arall dwi am sylwi hefyd, felly, yw yn yr amser gwyliau, gan bod yr ysgol ar gau, mae'r plant yn gallu cael 30 awr o'r wythnos wythnos ofal fan hyn um, yn, yn y feithrinfa a chymod, mae hwnna'n dri diwrnod yr wythnos ofal i'r plant dros gwyliau'r haf.